Dros yr wythnosau nesaf ar y lle, mi fydd dau wyneb cyfarwydd yn cymryd rhan mewn digwyddiad wedi drefnu gan Brifysgol Caerdydd. A'r cystadleuaeth cyntaf ar ran y lle fydd Iwan Fôn o'r band yr ei. Jailbreak dde, dyn nhw'r uh, cynllun. So mae fatha i students, lle maen nhw'n gorau mynd o Gaerdydd, mwyaf pell maen nhw'n gallu mewn Dau, mewn 52 awr dwi'n meddwl, ie. Dwi'n meddwl gorau dod yn ôl um, heb ddefnyddio dim math o bres, jyst yn gofyn i bobl am ffafr. Swn i'n gallu bod yn stranded yr ola, dan ganol o'r M1 oeth, a eitha'n bus o bwrw. Dyna beth swn i'n ei wedyn. A mae yna ddau berson arall yn dod efo fi. Dwi'n gorau gwachod ar ôl. A twyd, dwi'n gorau meddwl amdano hyn i fyd yn dod. Bydd un o'r rheini yn fyfyriwr i gadw at rheola'r gystadleuaeth. Yr aelod olaf yn y tîm o dri fydd ein person camera ni, ond bydd gan y lle dîm arall yn cystadlu'n erbyn Iwan, tîm Cara Corbella! Mae modd mynd ar baic, rhedeg a stwff fel hwnna ond mae fe jyst yn mynd i bod way yn rhy anodd, mae rhaid ni meddwl am fel ceir, trêns, helicopters, awyrenau. Ond. Fi barely yn gallu mynd i gogledd Cymru ar trên.
Wel mae Cymru yn Chwarae lawr yn Ffrainc yym chwech gwlad ar y 28 so fan'na sy'n ideal. Flight yn haws i gael. Probably ar hyn o bryd i Ukraine. Dwi'n meddwl ar record i Tenerife ia? So fama fi 'di ffeindio gwefan sy'n dangos yn union lle mae'r pwynt palla o Gaerdydd sef lle ni'n mynd i gychwyn a hynny yw Dunedin New Zealand. Mae hwn yn eitha bell. Sa'i rili yn meddwl bod hwnna yw'r ffordd gywir i fynd, so plan B. Dwi'm yn nabod neb yn Gaerdydd. Mond un mêt sgenna fi 'na. Yym, a mae o 'di deud 'sa fo'n mynd â fi i Bristol. Swn i'n gellu jyst bod yn rili neis efo fo a deud 'o chdi 'di best mêt fi'. Ti'n mor ddel. Dos fi'n bell bechach, plîs. The mobile number you have called is currently unavailable. O, for fuck's sakes!
Mae 'da ni tri person yn y tîm, sef stiwdant, a sa i wedi cwrdd â'r stiwdant yma o'r blaen, so fi rili ddim yn gwybod sut i fel planio, sut i haglo, stuff fel 'ny. Dwi ofn fydda i ddim yn licio boi e, neu hi.

So dwi eisiau rhyw fath o, fath o gynllun bod fi'n gwybod, o, dwi'n mynd i fanna fan. So hyd yn oed os, os da ni'n meddwl lift i rola, bod ni'n dweud, ond nhw'n i ddechrau cerdded am dim bach e. Lle fydd y tîm arall yn stuck yn rhywbeth, bod wedi gael digon. Ti a dau blynedd yn ôl, o'n i wedi prynu trip hot air balloon ar gyfer ex-boyfriend fi, oedd yn bwrw ar y dydd, a wedyn o'n i wedi splitio lan gyda fe. Felly mae da fi trip ar y hot air balloon ma i fynd o Bryste i rhywle arall.
Right, here we go. Francis doesn't start till mid-March. No. Clancy. Mae gen i fi uncle yn Manchester, yn Cyffil, a mae o yn gweithio i British Airways da pilot. So, swn i'n gellu cael nybr fo a gofyn os o'n o'n gellu eich blogio flight i fi. No erm you know Elen? Ie your wife erm Gillian? My mum is her cousin. Wel dydi'r sgwrs yna ddim am fynd i nunlle. Er nad ydi'r timau'n cael gwario pres eu hunan, mae ganddyn nhw hawl i gasglu'r arian drwy ddefnyddio'u dychymyg. Be ma'r dynion na'n neud polish o sgidia pobol. fel bo' nw'n neud yn y dau ddegau yym jys neud bach o ddrama ar y stryd. O! Byswn i'n gallu fel myn' a cŵns pobol am dro. Na na na na na mwy na un ci mae feddwl. Be' bynnag, mae meddwl Iwan yn troi at bacio.
T-shirts, trons. Yeah. Um, uh, jeans, beth eisiau, bws dannedd. Ok, mae da ni dau rif ar gyfer long haul lorries, haulage companies, sydd Ideally yn gallu mynd o Gaerdydd i ble bynnag a ni'n gallu plano fe nawr. Are you able to take me and two other people to somewhere in Europe for nothing? A dyna ni gynnig! No we we don't go outside the UK. Yym hwn rhag ofn petha mynd bach yn tuff i fi fydda angen bach o Dutch courage fel port cream na sherry cream. O, fi'n iawn fo, yndw? Y mwy o nas chi'n cael, y mwy o yes chi moyn. Could you send me the request on email? I wouldn't be able to make that decision myself, but I can certainly forward it to the person who could. So it's not a no? Dim Caran unig sy'n meddwl yn bositif. Mae Iwan wedi dod i Fangor i drio ei lwc efo rhai o gyflwynwyr Radio Cymru.

i chi um, campeinio. Gei ti ddod i rhaglen Tudur fory? Champion, mae'n briliant. Tua...
Half. Half three? Ideal. A mae beth yn gwanas yma, a mae hi di teithio o, y byd. Rownd y byd. Sy'n gyd ofyn i hi am y dwais ywyd. Briliant. Ideal. Ia, yeah.
yeah, hynna'n briliant efo Dyla Gareth. Wan. Maen nhw wedi deud os dwi am sgwynnu rhyw fatha jingle nath i um, tudur. O'n nhw'n rhaid mach o bres fi, rhyw gampyn trwnath. A dim pres beint de. Pres trefilio ydyn nhw. So, briliant. Dwi'n falch iawn bod ni ddod yma.